yeah. Ah, kwazvai kwazvai eh, mushi makadii makadii tinani koti moti dhibhisira matamo mberi nhaiwa omani ah, ndozvinoita kuti kurima kufambe ehe eh, ndechei chinobatsira ichi chinobatsira kuti eh, utachiona husatatapuranwe ehe kubva kwamabva muchiuya pano ehe ende kutiwo pamunobvawo pano musatakwe utachiona huri pano kuenda nawo kwenyu saka takubuda todhibha futi togeza totsika tichienda okay okay mm. ya wazhinji hatizvizivi mm. e, tongo wekufodya chete tisi mm. toziva kuti museedbed mm. ndo munoitwa izvi okay kuno kumbudzi naika okay makadii makadii e, eh, ya ndiri kuona muri kuita project yakanatsokura and uh, kutaura kwamaita tichisangana matiimi mbudzi dzenyu Nehwai dzamunadzo hadzifuri dzinongodya mu matiri munomu. Muri kuzvikwanisa muri kuzvikwanisa sei kuti dzinge dzichingo dzichingorarama dziri muno dzisingabudi? Nzvimbo yenyu iduku asi mbudzi dzakawandisa muri kuzvifambisa sei? Eh, zvatinoita isusu tino tinotenga uswa Ehe. kubva kune varimi kubva kune vari mumaruzevha vanoti a ini kwangu kwakazara bundo so tinongoenda totsvaga netractor nebailer mhm. ocheka uswa touya tounganidza saka uswa iwo huri papa hwakangofanana nehuri musango saka mbudzi yadya apa nembudzi yadya kusango zvakangofanana zvinozongosiyana kuti imwe yazowanawo huri green netumiti patinenge tusina hedu pano ya you know ka nyaya yamuri kutaura yabva yandifungisa vanhu wayo vanopisa moto eh, ndoona ndiri kuona ndezvesoya bhinzi ka izvi eh, izvo ndezveuswa izvo ndinoona inini vanhu tinoti kana tauda vanodyara taabhizi kupisa hanzi tiri kugadzira tiri kuchenesa munda tinoona isusu musango munofanira kunge muchifuriwa taakupisa uswa semunhu ari kuchengeta mbudzi ari kurarama nezvozvi mungati chii eh, panyaya panhau iyoyo ndingati eh, ari kuona pane uswa pasiri kushandiswa kuyouth torai masiku enyu chekai uswa ihoyo unganidzai isai masaga batai varimi vanoita zvehuku vanenge isu vanoita zvembudzi tinotenga futi huswa ihwohwo saitori project itori project kuti kuyouth you can keep yourself busy kuita project iyoyo yekuti huswa ihwo hwaungana zvakutoenda mberi saka tikabva mazhanje togonoenda muswa tikabva mazhanje toenda muswa hamoni ah, inangu ndofunga ndakamboenda kubotswana e, ndinoona muside meroad vanototengesa uswa kunge mazhanje Eh, ndizvozvo ehe Izvozvo. eh, zviri zvinhu zvandiona kuti imi makutozvikoshesa nezvandiri kuona pano kuti ah, mune one hectare chete asi mbudzi dzamunadzo hadzienderani nekukura kwakaita nzvimbo asi muri kurarama nechi neuswa ihwohwu ihwohwu. saka no chokwadi ndofunga kuti inini zvinhu zvinokudzwa zvikuru saka kana tichiona mbudzi dzedu munodzimaneja sei kuti dzinatsowanda dzirarame dzichingoenda eh, dzisina zvirwere uyezve dzichikura zvakanaka nemakuriro nenguva yatifanira kuti dzinenge dzichikura eh, zvinhu e, zvakakosha pambudzi hazvina kunyanya kuwanda mapa chikafu chenyu mapa mvura chinenge chaakudiwa kudhibhisa kuitira zvipukanana zvinofamba muskini yedu yembudzi dzedu yakafanana dzingave nhata zvingave zvikwekwe mhm. saka tinoshandisa this facility ndekudhibhisa mbudzi ritori dhibha iri ritori dhibha iri kungoti mvura tinoburitsa yatoti plunge deep yemombe iyi yeah, exactly. okay, uh eh, -huh, it's a smaller uh eh. -huh. version of it uh -huh. sambudzi edu dzinobuda nepanapa dzopinda uko yobuda yomira kumusoro dhibha rasara rodzokera mukati rinenge rasara dhibha riya riya ndo ratinoshandisa kuzomwayawo around our facility kuitira kuti zvirwere zvisarambe zvichitenderera oh. Samudhibha kangani kamwe chete pagore? E, kumbudzi tinoti tino varimi vose dai vachikwanisa vanga mbudzi ngadzidhibhe kana iri nguva yekupisa ikadhibha kamwe chete pasvondo mhm. nguva yechando yodhibha kairi kapamwedzi zvafa nemombe ka Eh, zvakada okay. kufana nei yeah, because mombewo ndizvo zvimwe chete mm. kamwe chete munguva yekupisa ye, ye mm. kairi munguva yechando zviri zvinhu zvatokurudzirawo ndiri kuona uku mune huku futika idzi eh, ah. tine huku eh, ndiri kuona idzo dzine mavara mavara nedzidzi nema idzi ndo dzinonzi black astrolopi dziri koko idzo ndo dzinonzi kurukuru krukru krukru eh. ehe eh, dzinoitwa nemukadzi wandinoshanda naye bhururu wangu anonzi nobuko sundulovu specializes in this so maweekends eh, anouya as a recreation for the kids vana vanouya vachitamba vachiona it's also a business wow. so we are growing this to uh, a bigger level now okay saka right muno mu taamumbudzi muno mutambudzi chiti chitibatsira kuti tichinatsofamba tiri tese e, mumbudzi munomu tinomuti ndomo mumateneti dzinenge dzabara dziya ndoma dzinowanikwa munomu mukaita samune zvimbudzana so todi kuti tungida kuonekwa kunzi kari kuyamwa here kari kuyamwa zvakanaka here kana kasiri kuyamwa zvakanaka kachibatsirwa kuti kayamwe nekuti kurarama kwembudzi kuri mumukaka wadzinotanga kunwa ichingotanga kuzvarwa yeah. yavanotiwa pachirungu colostrum uh -huh. because mbudzi inozvarwa isina immune system saka immune system iyoyo inobva mumukaka wekuti ukatarisa mbudzi yako painozvara inoita mukaka unenge unonhuwa wakakora mm -hmm. saka mukaka iwoyu varimi vazhinji vanotoukamira pasi vachimirira mukaka watakajaira mm -hmm. asi pakurima vanofanira kutoita make sure kuti mukaka iwoyo wekutanga unonhuwa iwoyo ndounokosha ndonofanira kutanga kunwiwa nezvimbudzana Hmm. Hmm. okay saka yes mm. and then umu ndiri kuona dzauti kurei ka umu dzati kure mukatarisa dzakasangana hadzi ehe dzakasangana mikono umu ndimo muchipatara medu matinoisa e, mbudzi dzedu dzinenge dzarwara o dzatinoti idzo dzinenge dzaita e, maproblems ingave kuita tsanga mumaziso ingave kuchaya ingave miscarriage uh -huh. so ndo zvatinokoshesa munhu umu they will be under a close look yekuona zviri kufamba sei zvakafanira mukatarisa iri papa iri kutritwa maziso once its done yapora yakudzokera kupi kune dzimwe iyo ndiri kuona ine manyoka iyo iri kuchaya iri kuita manyoka so its under treatment inenge ichitariswa munomu kusvika yaita zvakanaka okay okay um, ya yeah. chimwe chinhu chandiri kuona ka izvi dhina izvi kurasa muno kana kuti muda kuwaka mudaisa flow chii chiri kuitika e, zvidhina izvi tinozvichengeta pano mbudzi dzedu dzinoita dzinouya muno dzichinjana in sessions e, zvinobatsira mahwanda kutrima mawanda kuvanhu tinocheka nzara saka kumbudzi usingade kubata uchicheka dzikauya dzikafamba mumatombo umu dzinobva dzangofaila mawanda ayayo oh. saka muchaita dambudziko rekuora kwemawanda embudzi okay mm. saka zvitori pabasa ipapa zvitori pabasa ipapapa saka kwavakwa kwese kune marabos torai moisa mukona medanga renyu ndopamunoti mukatenga tunonaka tunenge tumapellets kana kuti mukatenga salt block kana mineral block ukarigadzika ipapa nenyaya yekuti dzinoda maningi dzinoenda dzodya dzotokwira mawanda otobviswa okay panapa ichii chiri kuitika panapa e, panapa e, tine tsuro mm -hmm. the new zealand uh, the new zealand white tangodzitangawo toda kuti timboona kuti zvinodii mm -hmm. e, eh, kana nzvimbo iripo pasina chairi kushanda takati sunga tishandisei taimboita mazai panapa saka makeji ayanga ari emalayers ema uh -huh. saka taakuachinja kuaita itsuro saka tsuro iproject iri kutotangawo yekuti tiri kuti kuvarimi kana uchirima fodya tengesa fodya yako wotenga mbudzi kana mbudzi dzako dzaita kutengesa mbudzi wotenga matoki wotenga madhadha matoki nemadhadha pano nehanga idzi dzinotibatsira usiku eh. nesecurity ukafamba tikanzwa noise yatanga taakumhanya pakamera kutarisa kuti zviri kufamba sei uko taakuti imbwa ngadzienda ikoko takuenda pakamera yedu kunoona kuti oh, zviri kufamba sei ikatiyaona mm. kamera yacho ehe saka tsuro ndiri kuona dzichiri shoma muri kuda kuedza kudziwandudza here tsuro taingofunga kuti tichachengera shoma asi nemaitikiro azviri kuita tiri kuona tavandudza taita imwe section inenge yetsuro yekuti tichatsvagawo mukomana anenge achiuya achibatawo patsuro ipapo nyika yedu yatekeshera zvinodhaka mm. saka tiri kuti vanhu vabatsirike dzinogona kuva project yetsuro hanga madhadha matoki kana mbudzi mm, mm. okay yeah chiuya muno ndo mune hadzi dzedu oh, muchiona chiri panapa ichi ehe panapa tine aya mamotion sensors anobatsira usiku kana tavharira mbudzi dzedu mumatanga anobatira na 6 so kana abatira pakafamba chero chinhu rinoflasha light robva raita eh, siren alarm Oh, kana mangofamba munhu kana mangofamba chero chafamba ingave imbwa eh, kana chii eh. saka kuno kwakuna chinobvumidzwa kufamba usiku saka tikangonzwa chachema ichi toziva kuti chachema kumusoro kumusoro kune chaitika vakomana vakutomhanya nepfuti nembwa ikoko kubata zvinenge zvada kupinda mm, zvisiri zvepano mm, mm. okay okay ko panapa munomu chii chiri kuitika munomu muri kuona dzaakuzorora ehe dzaaku ku isaini yekuti dzaguta dza- isaini yekuti dzaguta dzaakuseredzera ko yapinda mudhishi yada kugeza here iyo yapinda mudhishi goats are very inquisitive dzinoda kutraya zvinhu zvakawanda wanda ehe e, iri mari e, muchaona tichange taisa imwe mizerere yekuti dzinoda kukwira mumizerere dzichitamba oh e, dzinoda kuti dzidaro mm, mm. kuona dzakutungana kudai kurakidza kuti dzaguta dzaguta ehe. saka pano ndopadzinodyira apo okay eh, eh. umu ndomatinoisa uswa hwedu mupi munomu munomu ndomatinoisa mauswa hwedu watambotauraodzodya nemunomu dzodya nemunomu okay saka vese vaye vaye vane vana vanetseka kuti towana mari kupi ngavapinde musango onhonga makozho vocheka uswa vounganidza vakatibata tinenge tichitaurirana tovapa mari zvinhu zvozvouya it can be useful to us and ivo vanogona kutozvishandisawo mukurima kwavo because ukatarisa makozha ayaye anobva mumiti they are very good for protein asi kunoku isu tinenge takutenga protein block mm. saka tinogona kuchiregedza kutenga protein block tatenga makozha anhongwa nemuyouth wedu angava ari kuchiredzi ari kwachihota zvakutoita kuti azive kuti ratoo business wo rakewo mm -hmm. iri project yake mm -hmm. whether ari kunhonga ega kana kuti ari kunhonga nevamwe mm -hmm. oti samari muhoma mm. mm. sounds good yeah yeah ko ndiri kuona mabrush kawo mwaye mese mese mangozara mabrush kusvika uko eh, ah, ibrush hamusi kuwesta here ibrush rakanaka kairwa kumani ah, eh? eh. akusi kuwesta mabrush aya anotishandira kukwenya mbudzi kana mbudzi dzedu dzaita tungave tupukanana twafamba eh, muganda madzo dzinouya dzokwenya ipapa also chinotirakidza icho kuti mbudzi dzedu dzaakuda kuwanikwa dzichidhibhiswa ukaona dzaakuwandira apa dzaakudhibha ende chakanakirawo kuti chinoita kuti fenzi yako ichengetedzeke Ehe. mbudza dzichakweshera mufenzi dzinouya dzozvikwenya apa ipapa apa Ipapa apa. oh, okay wow that's good nice water trough huh? Eh. yakachena mvura yacho kuti munhu utogona kunwa kai Eh? aiwa inotonwika Eh. iyi boho water ndo yatinotonwawo pano iyo iyi okay saka matraps edu tinoti eh, anofanira kuti kuseni kwega kwega anopindurudzwa oiswa mvura maskati vasati vareplanisha kana yapera wosuka woisa imwe mvura mhm. zvinoita izvo kuti mhuka dzedu dzive neutano hwakanaka kuti mvura yakakosha mukurarama kungave kwemunhu kana kwechipukwa chese but tiri kuti clean water is the best wow. and clean and water is life and ndizvozvo munhu mhuka tese ngatinwe mvura yakachena ehe ndokamera takachireva oh, ndokamera iyi mm, ndokamera tamboreva payo kamera iyi ungave uri kuamerica uchita project yako upenyu hwako hwavandudzwa hwarerutswa unoona pafoni pako kana uri kubasa inenge ichirekodha unogona kuuya wo rewinda wotanga kuona hako semovie zvanga zvichiita vakomana vako yakanakira futi kuti unogona kufona e, ipapa ukafona ukadaidzira mukomana ukasenda message pawhatsapp kuti huya pafoni anogona kuuya munogona kutotaura ipapa yotoita kunge foni yotoita kunge foni uchiona iye achikuona iwe uchimuona iye asingakuoni ehe asi mugona sakamira kuti motoonana futi kaokaokay o oh, ah, ah, ah. saka, zvino... saka security wise chinhu chakanaka zvikuru ende kwandiri ka itechnology yakanaka ende ndofara kuti vakomana enyu vakachinzwisisa because vamwe vanenge vati he makuti monita mongopota muchititarisa asi itechnology yekuti iwowo pavanenge vada kuzotangawo maprojects avo vanenge vaziva kuti kune technology pane zvamuri kuita here ndatotanga zvimwe mm. pane here zvimwe zvamuri kuita kuvabatsirawo kuti vatangewo maprojects avo vanawo eh, vamuri kushanda navo vatiri kushanda navo tiri kuti tikaramba tichishanda zvatiri kuita tichishanda zvakanaka panopera gore munhu wese anofanira kuwanawo chaanotakura chaanoenda nacho kunotanga project yake kana afunga kuti aiwa ini ndinoda kunotanga huku achamubatsirawo huku dzake akati ndoda kunotanga mbudzi achawanawo mbudzi dzake akati ndoda kunoita tsuro achatakurawo tsuro dzake akati ndoda matoki madhadha kana hanga anotakura izvozvo onotangawo oemployawo youth kwaabva iye achiuya achishandawo nesu mabhizimusi achiwanda kumunhu wese mm. that's good that's empower, youth empowerment huh? ya tichazoti taure hedu eh, ndisingazivi kuti nyaya yamuri kutaura ika pfungwa dziripo here pakuda pakuonawo kuti kunze uko hakuna kumira mushe nenyaya yezvekudhakwa iyi rungo iri kungoitika tiri kungoona iri kuitika kwese hamusi muno muzimbabwe chete zviri kuitika kwese kwese e, kumayouth panyaya yezvinodhaka iyi E, tine vandudzo yatinoita yekufundisa kurima mbudzi tichange tichifundisawo kurima zvimwe zvamaona izvi zvingave huku madhadha matoki tine musha watakavaka kumusoro ukoyo kwatichange tichitrena vanoda kuziva nezvembudzi ende vari kuita madrugs tiri kutrya kuita reach out kune vanochengeta vana vanenge vabva kune zvinodhaka kuti vauye tivafundise kana vafunda rova basa ravo iro kuziva kuti aiwa inini ndogona kusiya madrugs ndoita hangu zvembudzi zvemadhadha zvekucheka uswa zvekunhonga makozho ese mabhizimusi anoita kuti nyika ivandudzike ende zvinoita izvo kuti madrugs aite mashoma muvana vedu mm, okay allright muno tiri mupi muno munomu tiri mumba yevarume ndo munogara mabreeding bucks edu vakona vakomana vazorora so our system yatinoshandisa izi ndekuti kana vakomana vazorora kudai vadya vaguta usiku tikazoti aiwa tine 20 idzi dzatada kuti dzichitipa vana tinosarudza tichiona kuti 20 dzacho dzakamira sei frame yadzo tiri kuda kusa mukono wakareba here une nyama yakakora here kana kuti tida kugadzira eh, cross breeding zvenyama so tosarudza mukono ndounorara mumba inenge ine madzimai dzomuka hadzo kuseni madzimai akisara baba vachidzoka kune vamwana baba umu tani chii umu e, munomu tine mabhuwa zvakare asi mabhuwa ari muno nde mumwe wedu muno muzimbabwe watinochengetera akanga atengawo munda Eh, munda uyu kazenge watengeserwa mumwe munhuwo akomana so, akabatana nematsotsi akabatana nematsotsi ah, munyika yekurarama saka achiri kutsvaga hake pekuitira asi project yake yakutofamba okay. tibatsira naye ayo dzatowanda eh, dzatowanda atoo nezvimbudzana zvake i think zvaa zvitatu kana zvaa five ehe ko munomu munomu tine inonzi savana Ehe. imbudzi chena iyi mukatarisa kuti atiri kumabhuwa uku Ehe. dzine musoro mutsvuku Ehe. dzoita eh, mwiri muchena saka iri breed rinonzi savana zvekuti eh, ichena yese asi ndiye nyama zvakare Ehe. inoita nyama yakanaka and eh, kumabhuwa inongotisiyanei pakuti inoti ite mukaka wakati wandei kudarika Okay, mabhuwa ehe. asi iri mbudzi yenyama zvakare Ehe. ndo dzatinadzo Because ndiri kuona kuti Zviro zvakangoratidza zvakangofanana ndebvu musoro nyanga zvakangofanana ungoti haina ruvara rwebrown chete pameso pamusoro apa aiwa thats very true kufanana dzakafanana zvokwadi hapana chinosiyana asi pakurarama kwadzo eh, yamungati inonatsoita muno muzimbabwe ndeipi pakati pebhuwa nesavana eh, muno muzimbabwe these animals dzinoita kwese nekuti dzinoadopta munzvimbo yadzapinda imhuka dzekuti dzikasvika mune chikafu chakawanda dzinodya chikafu chakawanda imhuka dzekuti dzikaenda pane chikafu chishoma dzinokura futi zvakanaka nekuti dzinotena easily chikafu kuisa mumiviri asi muchiona kuti muno dziri kudya dzikangoti gare gare dzodya mukauya mazuva rovira dzavharirwa munoona munenge musina chinhu mune tonge matopinda musikana akatsvaira okay machena machena eh, right unoziva apa ndiri kuona kuti taunza mbudzi dzekuma dzekunamibia dzekunze kwenyika eh, origin yacho iri south africa asi ko dzemuno makambodzifunga here tinana mashona got tinana matebele got makambofunga here kuunzawo mbudzi dzemuno muno eh, mbudzi dzemuno dzirimo Tiritori mubishi kutsvaga kuti tiwane dzematebhele kwadzo dzematebhele chaiwo ari mapiwa ematebhele mashona ari mapiwa emashona nenyaya yekuti dambudziko ranetsa munyika yezimbabwe ndere vakomana vanotengesa pakati mhm. vakutora dzekudarweni voenda nadzo kubulawayo dzichibva kubulawayo dzichidzoka kuno dzichinzi dzaa dzebulawayo asi mukana ukawanikwa mwari achitendera nguva ichifamba tichishandawo nesimba e, nemaorganizations nehurumende tiri kutoshuvira kudai tawana nzvimbo yatinotorima dzemashona dzega neyatinotorima dzematebele dzega mm -hmm. because imhuka dzatiinadzo asi dzaakutopera munyika ino yezimbabwe mm -hmm. nenyaya yekuti dziri kudyiwa zvakanyanya kudarika kubereka kwadziri kuita mm, aiwa ishuviro yangu kuti tikakwanisawo kuitawo mbeu yedu yatoti e, iyi imashona got yokura iri mashona got takaichengetedza iyi matebhele goto yokurawo takaichengetedza sechi sematebhele got saka ndofunga kuti chitori chitsvambe kwauri iwe uri mwana iwe uchiri muyouth chai chai wekuti ukakwanisa kugadzira mbeu idzodzo modzichengetedza tozodzikudzawo dzakangoti dzakazvimirira aiwa tinenge tagonera nyika nokuti mbeu yeduwo tinenge tichiidawo nokuti idzi dzatiri kuya nadzo idzika dzine munakiro wadzo eh, idzo dzine munakiro wadzo eh, i always tell people kuti inini ukauya vanhu vanoti ah dai tambodya idzodzi vanoti ndo dzinovanakira mhm. asi ini ndinonakirwa neyedu yechibhoyi mhm. yekuti unomboti kwatisei enda uchidongorera uchidzoka aya mabutter stek yekuti kungodya ipapo ipapo ah, saka i think chitsvambe kwatiri ichocho chekuti change tichiita kuti tichengete dzedu dzemuno tidzivandudze tidzichengetedze e, maererano nemararamiro atinge tichingoita wesu sevanhu vezimbabwe ya yeah, saka muno matari tine chii muno ndikuona e, tine dzakati tsvukuruke idzi munomu tine dzakati tsvukuruke idzi ndo dzinonzi uh, makala ari reds uh -huh. then idzo dzakatita chena idzo dzahwai uh -huh. dzinonzi mamit master okay so there are also imhuka dzinokura kufanana nedzimwe e, dzatiri kuti isusu kuvanhuwo zvakare vanoda kuita dzenyama uh -huh. e, ukatarisa umumu hwayo unoona kuti yakati farei kuenda mberi yobva yaita yobva yati dhafuke zvishoma nini uh -huh. saka kune vanoda kuita zvenyama ukatora ingave bhowa ingave kalahari ingave savhana ukaiisa nawo pane yedu yechibhoyi yemashona ichawana 50 percent eh, characteristics anobva mu mutsvuku kana kuti mungave muchena yatamboona iya zvinopa izvo kuti mwana achazvarwa ange ari aine umhumu mhm. hwababa hukuru nehwaamai hudiki mhm. so kana amai vanga vachirema 50 kgs baba vachirema 100 kgs mwana wedu acharema between 75 and 150 kgs, kgs. Uh -huh. saka vanoda taura zvenyama e, unogona kutsvaga mukono wako watsvaga mukono wako e, uchisanganisa nedzedu dzechivanhu e, nedzedu dzematebele vana vazvarwa anenge akunzi iwo maf1 mafirst generation ndo aunokwanisa iwo kuendesa kunyama o unokwanisa kutengesa sembeu kune vari kuda kusanganisa nedzawo dzechivanhu zvakare saka zvinobva zvavandiudza kuti e, maketi yenyama yako ichiwandawo huremu ehe ndoda hangu kuvhunza kuti hongu nyama yawanda asi kuwanda kwayo ikoku iri kunaka here because tinoona isusu kuti wamwe seni hangu e, ndinonakirwa hangu nembudzi yamuruti yechibhoiya yedu yechiwanhu iya e, mashona god kana kuti matebele god e, panhau iyoyo dzedu dzechishona tine mutauro wekuti idoko mm -hmm. asi dzinotokura kuda kutoenderana neidzodzi chaita kuti dziite doko inyaya yekuti mai vabereka mwana mwana asangana nasisi sisi vasangana nababa baba vasangana nemwana ndozvaita kuti dzive duku asi tikatanga kurima marimiro atiri kungoita idzodzi dzatiri kuunza idzi muchaona kuti dzedu dzechishona idzodzo dzatiri kuti aiwa yakambenge iri 15 kgs dzinokura kudzokera kusaizi yadzo yakare mm -hmm. nekuti marimiro atanga tichingoita kumusha ndekuti tinongovhura dzoenda mm -hmm. dzodzoka mm -hmm. asi tiri kuti isusu dzedu idzodzo ngatichiitaiwo mekushuwa kakuti kana dzaita zvikwekwe dzodhibha kana dzaita chirwere chemaziso dzorapwa maziso kana dzadya ringave plastic dzoita kuti dziflashwe plastic ribude kana dzadya dzaita makonye mudumbu toita isusu kuti tiite sei tidhibhise tidhozewo dzisaite makonye kana dzikashaya makonye zvakureva kuti dzakuita miri mumombe saka management kuriritira kwedu kofanira kuti kugadziriswe kuitira kuti mbudzi dzedu dzidzoke pa nekubvisa yatoti inbreeding iyaya kuti dzinatsodzoka pazera radzo kuti dzidzoke pazera radzo ndizvozvo tinofanira kuti tibvise inbreeding iyoyo mm -hmm. nekuramba tichivandudza ruzivo kune wese anorarama kuti vazive kuti aiwa kurarama kwauri kuita kwakanaka iwewo kana kuti kwaunoshuwira ukakuisa ikoko mumbudzi yauri kuti idoko mm -hmm. unomuka mangwana wane mbudzi hombe hombe ah, zvofadza ko wai tiri kuona tine hwai dzatinadzo muno e, toda kuedza kusanganisa hwai nembudzi here chii chi chatoda kuedza e, pahwai dzatinadzo e, idzo dzinonzi meat master ndo dzatingati hombe pakurarama kwehwai dzose nenyaya yekuti ihwai yakagadzirwa pasanganiswa hwai dzose mhm. dzinosanganisira mm -hmm. dzinonzi ana van royen ana dopa ana mitmaster i mean ana damara mm -hmm. dzikasangana idzodzo ndopanozobuda mbudzi yedu yemitmaster saka muchiona kuti unogona kuiwana iri paruvara ruchena unogona kuiwana iri pabrown unogona kuiwana iri pablack unogona kuiwana yakasangana ruvara yakaita makwamba makwamba mm -hmm. so imhuka dzatiri kuti tinoda kuti dzizikanwe munyika yedu yezimbabwe tidzirime dzibatsire kuti mhuri vangave baba vari kuamerica vane mwana aruta madrugs muno muzimbabwe mhm. mwana akanzi chiona waidzi achaita busy mhm. achaita zvemadrugs mhm. uye agraduate ari kuti ini ndiri kushaya basa unorishaya sei basa tiri kuti isusu hedzo mbudzi hedzo wayi rima hewo uswa huri musango chekai Hewo makozho adonha mumuti nhongai saka zvinoita kuti zvinhu zvedu zvivandudzike e, kubva kungoti a ah, ndakaita it saka ndaifanira kunge ndiri it technician ini ndakatomboshanda murestaurant ndaifanira kunge nditoriwo accountant mm. asi hazvina kudero nekuti ndakafunga dzimwe pfungwa ndaona e, maprogramu anenge zvatiri kuita pano izvi tikatoziva kuti ah, saka unogona kutotambira 1000 iri kutambirwa nemunhu wauri kuchiva usina kutomboenda kwaakaenda iye mm, mm, mm. so basically ndo zvatiri kungoti tirambe tichivandudza tichibata saka tiri kuti isusu project eh, hainetsi kutanga because eh, kunzwa kwandiri kuita ka unongonhonga makosho wonhonga uswa eh, pane kuti tipise uswa taakucheka uswa taakutotanga project yedu yenguruwe yenguruwe ye, ye, ye, ye, ye, nguruwe is one of them mbudzi kana why saka imimi mungati chii kumayouth kana vachida kutanga project tingati inonetsa here kana kuti chinhu chiri nyore chekuti munhu chero ari ani anogona kutotanga project yembudzi kana why e, kumayouth ndinoti zvakareruka kutanga nekuti hakuna asina kumusha mm. kana uchida mari rima kurima kuita sei hakusi kutora badza kana kutenga mbudzi aiwa Kurima kuva nepfungwa yekufunga kuti ndoitei. Ukacheka hushwa hwako, ukanhonga makozva ako, mari yako ikakwana yekutenga mbudzi imwe chete, wotenga mbudzi yako waisa apa, watotanga. Saka chakakosha kuita pfungwa iyo yekutanga. Ukangoita pfungwa iyo kungozoti aiwa ini handina kupererwa zvekuti ndingafunge kuti rega nditore zvinodhaka. Mm. Rega ndinonhonga hangu makozho ndichiita sendinopenga. Asi panopera ma, ma, mazuva kana makore mashanu wakutonzi ah mamuona here akuita zvembudzi mamuona here akuita zvetsuro mamuona here akuita zvewai chandafarira ka pane zvawataura zvese kuti washaiwa chekuita wakuendawo madrugs mm. sakuenda kumadrugs kushaiwa chii kushaiwa chekuita aiwa ipa wabva wavhara musangano thank you uh, thank you very much